Salyh, dileg nähili ýagdaýlarda kabul bolýar bilýämiň? Bütin durkuň bilen ynanyp, çyn ýürekden töwekgellik bilen edilen dileg kabul bolarmyka diýýän.
Onda sen aýt, bir dileg başga bir dilege gapma-garşy bolup bilermi? Men-ä düşünen däldirin, halypa.
Buň ýaly zadam bolýamy? Meselem aýdaly, her bir ene öz çagasyna siňdiren azaby üçin ondan artykmaç zat tamakin däl. Aslynda eneler eden ýagşylyklaryny bu dünýäde-de, o dünýäde-de hoşnut ýaşamak üçin edýär. Ana, şolaň dilegi hiç haçan jogapsyz galmaz.
Halypam, onda gapma-garşy dilegler diýýäniňize nähili düşünmeli? Perzentler hem çyn ýürekden ynanyp, doly ynam bile düýbünden tapawutly zatlar üçin dileg ederler. Meselem, öýlenmek, durmuş gurmak üçin gowuja gyz dilärler. Netijesi nähili borka?
Wyždanyny diňläp bilýän adamyň tobasynyň kabul edilişi ýaly, dileglerem ýalňyşlaryny düzedip biljek adamlar tarapyndan edilen ýagdaýynda kabul bolýandyr. Şu älem-jahanyň täsinliklerine haýran galmazlyk mümkin däl. Adam şo täzeliklerden baş alyp çykyp biljek derejede ýaradylypdyr. Oň ýaly bolsa Allajan eden ýalňyş işlerimizde hem bizi ýagşy niýetden aýyrmasyn. Ämin.
Ejejan! Kakam maňa güjük alandyr, şeýle dämi? Elbetde alandyr, oglum. Kakaň dagy ýörite şoň üçin oba gitdiler-dä. Ýöne henizem gelenoklar.
Lebent, ýör, gaty gijä galdyg-ow. Bolýa, dostum, bardym. Eje jan, bilýäňmi, men eýýäm oňa oňat adam taýýarlap goýdum. Aý, ýog-a, hany aýt-da onda. Niço?

Goýberilen bir ýalňyşyň adam üçin täze bir ýalňyşyň döremegi üçin başlangyç bolup biler. Halypam, o näl beýle bolup bilýär? Ynsan balasy bilňeşjeýin ýa-da bilmän günä iş edýär, yzyndanam ýalňyşyna düşünip toba edýär. Beýle etmek bile olar hem-ä günäsini ýuwýarlar, hemem Allaň huzurynda toba edendikleri üçin ýürekleri ynjylyk tapar. Halypa, Medýan işiniň ýalňyşdygyny bilip durka-da ony gaýtalaýanyň soňy näme borka? Salyh, Diňle, her bir bendä bir hil synag edilýändir. Ýöne esasy zat bendäň öz başarnygy we ukyby bilen şo işlerden baş çykaryp bilmekligidir. Şondan soň wakalaryň täsirinden ýaňa her bende ylahy gudrata kaýyl bolýar.
Tamer, munça wagtlap nirede bolduň? Sagadyň näçediginden habaryň barmy? Ol iki gatly bolsun diýip buýran torduňam-a bir gatly edip getirdiler. Hoş gördük.
Torty bir gatly edip bişiripdirler diýýäňmi? Ýogsa men o akmaklara ýüz gezegem aýdypdym-la.
Aý-how, sähel jaza üçin olara käýinip durma ahyryn. Salam, oglum. Eje ýagdaýlar nähili? Şükür oglum.
Olar akmak bolsalar men käýinme, nädeýin Tamer? Men olara torty iki gatly edip bişiriň, üstüne-de şokoladdan edilen güjüjegiň şekilini ýerleşdiriň diýip näçe gezek aýtdym. Tortuň üstünde güjüjegiň bolmagy gaty gowy pikir. Elbetde gowy pikir, sebäbi Ozanyň özi şeýle bolsun diýdi-de. Şu gün Ozan janyň doglan güni. Şu gün o näme islese şolam bolaýmaly. Haý berekella oglum, gelan meň ýanyma gel gel gel gel. Tüweleme ullakan oglan bolsun diýip Kaka maňa güjüjek aldyňmy? Howallym oglum.
Ýöne ilki bilen şu şemleri ýakalyň.
Tamer sen güjük aldym diýýäň welin oň sesi eşdilenokla. Men o güjük diýýäniňizi baryp gördüm Ebru. Ol güjük däldi äpet köpek ahyryn. Ozany ýararm näder men şo sebäpli men oýunjak güjük aldym. Näme näme etdiň?
Ebru ýuwaşrak bolsana çaga eşitdiräň ahyryn.
Tamer ozanjan näçe aýdan bäri arzuw edip ýördi güjüjek alýan diýip begenip ýördi sen bolsa Eý, Hudaý, ozaljan oňa adam taýýarlap goýupdy-da. Lewent, bu adama meň gepime-sözüme gulak asanok diýeli. Ýeri seniň bir şuňa düşündirip aýdaýmaly ahyryn. Kaka, kaka, tort keseliň indi. Geliň onda, torty keseliň. Ozaljan şu gün ýedi ýaşyna gadam basýar. Wiý, eje, gel selem. Ine barýan, oglum.
Lewent.
Wah, janym oglum. Ebru, ezizim, hany bärik geliň-de sizem. Bolhan oglum, bir, iki. Duruň, duruň.
Nirä gyssanýaňyz, Tamer, sen Ozan jana dogryňy aýt. Men-ä oglumy allap biljekgäl. O nähili allamak, eje? Eý, Hudaý! Ebru, sen nämeler samrap dursuň-a? Dogry-da, aljak diýip söz bereňsoň getirmeli ekeniň-dä.
Gyzym muň ýaly zatlary çagaň ýanyna aýdyp oňam kellesini bulaşdyrýaň. Daýza haýyş edýän siz goşulmaň. Ebru gözüňe döneýin bulaşdyrjak bolmasana. Men bulaşdyrjak bolamok Tamer. Ozanjan sen güjüjek getireriňe garaşyp ýördi. Sen bolsa getirmediň. Boldy etýän men saňa. Tamer hany köşeşsene. Ebru sizem rahatlanyň. Men häziriň özüne gidip getir. Ýuwajyk oba sämi ço. Lewent oglumyň aladasyny edýän üçin sag bol. Dur Lewent gidip oturma. Çünki men ogluma almaly zady aldymyn. Ha oglum bu jüjegiň açyp gör-dä. Ana açyp gör.
Ya bu Mundan on bir güjük bormy? Bu meň biçom däle. Ana saňa gerek bolsa. Bolýamy indi şu edeniň? Eje, men güjügim nirede he? Dur oglum, goý aglamaňy. Kakaň seni allapdyr. Ýöne häzir Lewent daýyň gidip saňa güjüjegiň getirer.
Ýalançy! Sen meň bilen nähili güreşýäň, hä? Pamir, edýäniň näme? Etjegiňi edip içiň sowaýan dälmi?
Eý-how, ýüregimi ýuçduň, Ebru! Sen nämä gulak asaňok? Men nämçe saňa gulak asaýyn, Pamir? Men öz ogluny aldap ýören ene bolasym gelenok. Düşün ahyry, ezizim! Men ony alajak bolmadym. Oglum, sen nirä barýaň? Ol manyda saňa gep düşündirip bolasy ýok-la. Meň bilen adam ýaly gürleş. Tamer! Tamer diýýän! Ozan, oglum, men beýle etjek däldim. Tamer!
Adamlaň arasynda meň bilen beýle gürleşmäge hakyň ýokdur, düşünýäňmi? Ebru, haýyş edýän, ezizim, gep köpeltmesene. O näme diýip gep köpeltmeli dälmişim? Oý, seniňem-ä.
Ozan!

Allahym saňa Allahym şükürler saňa olsun. ýüzde müň şükür. Oglum. Oglum, Nasıl oldu? Hudaýa Nasıl şükür, olmadı? şol beýiklikden gaçmam saňa hiç zat bolmazdy. Meni Hudaý gapdy.
Haýsy daýy?
Daýy barmy näme o ýerde? Hydyr ata ýetişendir agtyjamyň däkine Hudaý jana Wah, şükür daýza, sizem-ä Hydyr ata näme işlesin, oglumyň bagty güýçli ekeni.
Halypa, eger ozana bolmazly bir iş bolan bolsa, onda Tamer özün diýseň erbet duýardy, şeýle dämi? Hawa, şeýle bolardy. Ýöne Tamer şonda-da özüni oňaýly duýup bilmez. O näme üçin?
Diňle oglum, bolýa. Men häziriň özünde gidip, saňa güjüňi alyp geljek. Ýöne senem maňa bir zat söz bermeli borsuň, bolýamy? Getiren güjügim bilen diňe men ýanyňdakam oýnarsyň, düşünişdikmi? Bolýa, söz berýän, kaka jan.
Ýör, balam, ýokaryk otagyňa baraly.
Ahyry aklyňa aýlandyň dälmi? Şoňa düşünmek üçin meň oglumyň çökden gaçmagy gerekdi, şeýlemi? Ebru, senden haýyş edýän, ezizim, men indi şu mesele barada jedelleşmek islämok, düşünýäňmi? Men açarymy şu ýerde goýupdym. Beh. Nirä etdirin Mollum han aýby?
Näme üçin Tameriň asarlaryny aldyň? Sebäbim ulagynyň ýangyjy örän az, ýolda gutarmagy mümkin. Aýalynyň gulagynda bolup ep-esli ýangyç bar.
Açaryň soň taparsyň-da, nämä eglenip dursuň? Meň ulagym münüp gideňde bolmaýamy? Ýeri bolýa-da.
Bir ýarym sagadyň içinde gidip gelerin.
Tamer şu wagt täze bir durmuşa gadam basýar. Sen ony duýýarmyň? Täze durmuş diýýäňizmi, halypa?
Hawa, düýbünden üýtgeşik we täze bir durmuş. Ýöne Tameriň durmuşy öňem gowy ahyryn. Aýaly özüne kybapdaş däl diýäýmeseň? Ýöne wagtyň geçmegi bilen biri-birini öwrenişip giderler-dä. Biri-birine öwreşmekleri üçin olara ýeterlik wagt ýok. Nähili beýle bolýar, halypa?
Eger sen Tameriň ulagynyň açaryny ýygşyrmadyk bolsadyň, Tamer edil şu wagt ýangyç guýulýan ýerde bolardy. Indi näme, Morka? Tamer! Tamer heläkçilik uçrady! Tamer! Iki ýyldan soň.

Oglumjan. Oglum özüňe geläýdä indi. Gözleriň açaýsana başymyň täji.
Ertiriňiz haýyrly bolsun Selbi daýza. Wah Zeýnepjan bu senmidiň. Näme beýle irläpsiňizle. Wah jan gyzym dagy men näme edeýin. Meň şu oglandan başga kimim bar. Ertir namazym okap gün şu ýere eňýä. Siziň iki ýyllap gün sypdyrman ogluňyzyň yzyndan gatnamaňyz, ogluňyza söýgiňizi siňdirmegiňiz siziň hakyky enedigiňizi görkezýä. Estagfyralla.
O seň gowy garaýşyňdandyr. Ýok men beýleki hassalarada seredýän.
Tameriň heläkçilige uçranyna iki ýyl boldy. O bolsa henizem özüne gelenok. Seň pikiriňçe ol özüne gelmelimi? Biz ony aýdardan ejidir, halypam. Haýyr, Ýaradanyň takdyryndadyr.
Edilen ujypsyzja bir ýagşylyk ýa-da berlen säheljejik sadaka ýa bolmasa-da çyn ýürekden edilen dileg ylahy takdyryň hikmetini görkezer. Halypam, aslynda Allatagala bu zatlaryň hemmesi aýan, şeýle dämi? Elbetde Salyh. Tameriň gowulaşmagy üçin ejesi bilen ogly dynuwsyz dileg etdiler. Şeýtmek bilen hem-ä özleri sogap gazandylar, hemem Tamere sogap gazandyrdylar. Oň ýaly bolýan bolsa, wagty gelen wagty biz üçin täze bir hikmet sahypasy açylýar diýmekdir.
Oň indi Özüne gelmegine wagt boldy diýjek bolýaňyzmy? Höküm Ýaradandan gelen bolsa eliň näme ähmiýeti bolup bilsin? El diňe şoý beýik gudratyň güýjüni görkezýär. Onda bendesiniň paýy ýokdur. Aslynda elem, menem, Tameram oňki dämi näme? Bismillahirrahmanirrahym. Allaň eradasy bilen aç gözleňňi.
Eje. Eje. Eje men acykdym. Tamer oglum. Jan oglum. Garnym aç. Zeynep hanym. Zeynep hanym. Bolýa bolýa.
Ýagdaý nähili? Gowulaşýamy ýa-da öwerlik dälmi? Onda diýmek ýagdaý tut ýaly-la.

Allajan seni maňa ýene gaýtaryp berdi Allajana ýüz de müň şükür edýän. Eje haýyş edýän aglaman goýaýda. Bolýa balam bolýa ine goýdum.
Nähili çorba süýji bolupmy. Özüň gowy duýýaňmy balam.
Wah eje oglumam bir geläýsedi hasam gowy bolardy weli. Habar ugratdyk, gelýändirler. Men sizi Salyh lukman bilen tanyşdyraýyn. Diýseň ökde lukmanymyz bar. Biziň hassahanamyza täzeräk geldi. Salam.
Siz näme diýjek bolýaňyz? Men indi maýyp bolup galmalymy?
Ýok, ýok, beýle däl. Ýöne her näme-de bolsa siz iki ýylyň dowamynda ýekeje ädimem ätmediňiz. Bedeniňiziň täzeden öňki kaddyna gelmegi hemem berkemegi üçin Salyh lukman size käbir zatlar aýtmakçy. Siz onda lukmanyňyz bilen arkaýyn gürleşiberiň. Size çyn ýürekden gözüňiz aýdyň diýýän. Diýseň mylakat yzýanan ekeni. Hawa oglum, ol örän oňat gyz. Sen özüň bilmän ýatyrkaň, diňe şo gyz maňa göwünlik bererdi. Bu nähili beýle bolýar?
Ebru seň ýanyňda dälmidi? Ýok-la oglum, olam-a käwagt gelýärdi welin. Weliniň näme eje?
Ozan? Eý-ho!
Ozan jan, oglum! Lukman ýerimden galsam bolar-a? Bolar, ýöne häzir bolup.
Ozan jan, oguljygym!
Ýagdaýlaň nähili, oglum?
Ozan jan, seň näme üçin keýpiň ýok-la?
Näme dymyp dursuň?
Ozan? Ozan jan, näme üçin gürläňok oglum?
Anne sen niye Eje sen näme üçin ýöne aglap dursun? Sen gittiğinden Sen heläkçilige uçralyň bäri Ozan gürlemesin goýdy Tamer.
Näme?
Neden böyle? Bu nädip beýle boldy? Aslynda hemme zat sen sebäpli boldy. Eý Alla, maňa özüň sabyr bereweri. Ebru, sen elmydama meni günäkär edýäň. Näme men ýalňyşýanmy ekem Tamer? Sen heläkçilige uçran günüň ozanyň kellesine düýpli zeper ýetipdir. Ruhy sarsgynlyk. Lukmanlar şeý diýýä. O bolan zatlaryň barysyna özi günäkär diýip hasap edýä.
Meň heläkçilige uçramagyma-da özi sebäpkär diýip pikir edýän. Hawa, şeýle pikir edýä.
Şo sebäplem dymyp ýör. Ýeri şunça wagtlap oňa seretdirmän näme iş etdiňiz? Men oň saglygy üçin köp alada etdim, Tamer. Lewentem sag bolsun, biz üçin elinden gelenini aýamady. Dogrudanam o näme üçin gelmedi? O şu wagt nirede? Ýogsa-da işler ugruna dämi? Işler-ä ýöräp dur. Ýöne seň ýanyňa birden gelmäge çekinýä. Bilýäň ahyry, Lewent muň ýaly zatlara bolmaýar. Ýöne o seni görmek üçin hökman geler.
Ozan jan.
Meň akyllyja oglum.
Surat çekýäňmi oglum? Resim Gowy görýän surat çekmän oglum.
Konuşmayı Şol wakadan soň surat çekmän çykardy. Elmydama surat çekip ýör. Ähli derdini şo kagyzlara siňdirýär.
Jan oglum, saňa näme boldy beýle?
Ne kadar güzel Çeken resimler suratlarynyň yapmış. äkemi ýok. Ýöne, ýöne suratlaryň ählijesinde bir adamyň ýüzi çekilmändir.
Ýa-da ol adam menmikä?
Men-ä bilmedim-dä, oglum. Näme üçin bu adamyň ýüzüni çekmäsiň diýip näçe gezek soradym, emma o sesini çykarmaýar.
Eje, Gelniňem-ä ýaman sys görünýär. Balam, sen bir zat-a diýjek bolýaň? Men nädip düşündirsemkäm?
Ýagdaýy gowy-a-ha meňzänok şoň.
Birhili meň özüme gelenime gynanýan ýaly.
Jan balam, seň diýýäniň näme, heý, şeýle-de bir zat bolarmy?
Gynanma, oguljygym.
Gaýgy etme, balam. Ine, görersiň, hemme zat öňküsi ýaly bolar.
Haýyş edýän, özüňi horlama.

Peki. Indi biz näme ederis, Lewent?
Meňä beýle zat bolar edip kelläme-de gelenokdy. Indi men-ä näme etjegimem bilemok.
Öz etsem-goýsamyň bardyr-a, Lewent? Maňa bir zatlar aýt ahyry. Hawa, etsem-goýsam maňa bag, Ebru. Men öňkimiz ýaly boluberer diýjek bolýan.
Tamam. Ine boldy.
Tüweleme örän gowy. Indi beýleki aýagyňyzam göreli.
Menem hä şoň ýaly edýän welin. Ýöne muň geregi bamyka lukman.
Näme üçin beý diýýäniňize menä aklym haýran Tamer. Dört günüň içinde aýagyňyzyň nähili gowulaşanyny görýäňiz ahyryn. Özüňizem ak ýürekli adama meňzeýäňiz. Howwa-da.
Öňler şeýleräk dim diýseňem bolar, meselem, iki ýyl mundan öň. Ýöne bilýäňdä lukman, men iki ýyllap özüm bilmän ýatypdyryn. Içimde öýle bir his bar ki, Özüme gelemsoň, pikirlem düýbünden üýtgedi, men esasy kynçylyk öňdemkä diýýän lukman. Aý, juda beýle-de däldir-le.
Menem üç gün bäri şoň pikirini edýän ýatsam tursam. Meň pikirlem nädogurymka diýýän, öz-özüme.
Ýöne aýalymyň.
Özüň alyp barşy, işdeş ýoldaşyň üç günläp meni soramaga gelmeşi. Onsoňam Lebent meň diňe bir işdeşim bolman, iň ýakyn saýyp ýören dostum. Oň üç günläp meň halymdan habar alynmaýanlygyna men düşünip bilemok. Mense düşünýän, Tamer, ýöne. Lukman, ýekeje munt wagtyňyzy alyp bilerinmi?

Bu ýerde maňa degişli zat bolmasa gowam gadyr. Iň bolmanda wagtlaýyn. Ol näme üçin goşunyňy alyp gitjekmişiň Lewin? Ebru, haýyş edýän galmagy alyp turuzmasana. Näme üçin galmagy alyp turuzmaly dälmişim? Sen nämä düşüneňokmy? Irde giçde aýtjak bolsa göni aýdandan gowusy ýok. Temere hemme zat bolşy bolşy ýaly aýdaly. Temeriň ýüzüne gelmek meň üçin aňsat dur edýäňmi Ebru, hä? Ozan! Ozan!
Ozan, dur özüm açaryn. Ozan!
Oglum! Ozan jan! Ýagdaýlaň gowumy?
Tamer hoş geldin. Tamer salam hoş gördük. Hiç değişik. Ölüme seni asla ütdemensin.
Ýöne sen welin gaty üýtgäpsiň, Lebent. Meň öňki tanaýan dostum bolsa-ha, o meň özüme gelen günüm ýanymda bolardy. Ýöne, gynansagam beýle bolmady. Seň üýtgemegiňe sebäp bolan zat näme? Seni, bu jaýy. Neme, Lebent? Ol şu günler işler diýseň köp. Bir edaraň işlerini öz boýnumyz aldyk, şoň aladasyny edip ýördüm. Aldyk diýýäň welin, meň bilen aldyňmy ýa-da başga biri bilenmi? Seň bilen-ä däl, Tamer, başga biri bilen. Meň bilen, Alli. Ebru, geplemän durup bileňok sen. Men düşünmedim-le.
Sen düşünip aňyrsyna-da geçýäň, Tamer. Düşünmedigem bolsaň, diňle, biz Lewent bilen toý edip birikýäs. Indi düşünensiň-ä? Hä, şeýlemi?
Onda toýuňyz gutly bolsun. Men size bagt arzuw edýän. Tamer!
Tamer, bir munt dursana. Lewent!
Seň ýagdaýyň gowumy?
Men eşitjegimi eşitdim, Lewent. Indi men bärde bir mundan durman.
Bu kadar mutsuz. Şoň ýaly agyr betbagtlyga sebäpkär bolmak maňa diýseň agyr düşýär, halypa. Näme diýdiň, Salyh? Sebäpkär diýýämi? Hawa, Sebäpkär boldum. Eger şogun ulaglaň açarlaryny ýygşyrmadyk bolsam, onda şo heläkçilik bolmazdy. Salyh, şo günki eden ýalňyşyňy sen ýene-de gaýtalaýaň. O nähili gaýtalaýan, halypa? Diňle, Salyh.
Başymyza gelen her kynçylygyň maňlaýymyza ýazylandygyny bilmegimiz gerek. Barça bolýan zatlar ýazgydyň paýy. Eger-de edilen işler ýalňyş bolsa, onda beýik Alla bagyşla diýip ýalbarmaly. Şeýle etmen geçmişiňden nadyr bolup ýörmek bolsa belaň üstüne bela getirer. Ýöne halypa, bir bolmasyz iş boldy. Onam men öz elim bilen etdim. Bir maşgala ojagy ýykyljak bolup dur. Şoň üçin özümi saklap bilemok. Dogry aýdýaň, ýöne sen sakowyň soňuna seret, Salyh. Sen ol işi gowun et bilen etdiň ahyry. Olaň ýazgydy bolsa beýle bolup çykdy. Men ýene-de unuda aýypdyryn. Siz elmydama aýdardyňyz, Alaçsyz galan wagtyňda özüňi sabyrly alyp barmaly diýip. Alajy bolaýanda-da hiç haçan ejizlik etmegin. Ýeri bolýa, Salyh, men saňa bir sorag beresim gelýär. Soraberiň, halypam.
Beýik Ýaradan adamlaryň ýüzüni näme sebäpden ýeňselerini ezip ýaratmandyr?
Menä bilmedim halypa, özüňiz aýdaýmasaňyz?
Amin. Eýgilikdir-dä hernä. Waý-eý, oglum, sen bärde näme işläp ýörsüň? Sen hassahanada bolmaly ahyry? Eje!
Eje, men. Eje, men näme ýazygym baka? Beýder ýaly meň näme günäm bar? Men näme üçin heläkçilige uçradym, hä, näme üçin? Näme üçin? Oglum, beýtme. Özüň horlama. Heniz ysgynyňa-da geleňok ahyr sen. Haýyş edýän, özüň gynama oglum. Ýör oglum, öýe gireli, ýör. Sen güýçli bolmaly ahyry. Gel balam.
Olar nädip beýle edip billerkä? Näme üçin meň durmuşymy aw gaçjak bolýarka, näme üçin, eje? Eje, seň bu zatlardan habaryň barmy? Ýok, oglum, habarym-a ýokdy, ýöne olardan göwnüm suw içenokdy. Eje, menden hiç zat gizleme. Oglum, durmuş açanda bir-biriňi çyndan söýen ýagdaýyňyzda gözelleşer. Gaýgyly-gamly günde, kyn günde seň ýanyňda bolmadyk adam bilen nädip bagtly bolup bilersiň, hä?
Ýok, eje. Ähli zat şol heläkçilik sebäpli başlady. Şol bolmadyk bolsa, beýle zatlar bolmazdy. Meň, diýseň, bagtly durmuşym bardy. Indi hemme zat gutardy.
Ozan. Ozan. Ozan diýen men saňa. Oglum. Oglum maňa seret. Täze guran durmuşymyz öňküsinden hem gowy bolar. Biderek ýere aglap gynanyp oturmagyň geregi ýok. Saňa öňküdenem gowy serederis. Näme isleseň alyp bereris. Ozan. Saňa näme bolýar, hä? Näme gerek saňa? Kakaň gerekmi, hä? Heläkçilige uçramagyna diňe oň özi günäkär. Sen bolsa şo günden bäri ýagşydan-ýamandan bir sözem gürläňok. Muňa-da diňe seň şo kakaň günäkär, düşünýäňmi?
Eminmisiň, oglum?
Bu bolýan zatlar diňe şu heläkçilik sebäpli bolýandyr öýdýäňmi? Sen bir pikir edip gör, eger-de şu heläkçilik saňa däl-de, seň aýalyň başyna düşen bolsa, senem şoň etişi ýaly edermidiň? Ýa-da diýeliň, kakaň heläkçilige uçrady. Men kakaňa şolaň etişi ýaly edermidim? Bu bir synagdyr, oglum. Her näçe gynansagam, aýalyň oňa döz gelip bilmedi. Eje, sen nämeler aýdýaň? Bu bolan zatlara sen öňden razy ýaly-la. Tamer jan, oglum! Olar üçin kelläňi agyrdyp oturma. Elinden gelenlerini edibersinler, elbetde hemme zadyň bir hikmedi bardyr, balam. Mundan beýläk öz durmuşyň gowy bolmagy üçin diňe öňe, gelejegiňe seret. O nähili eje? Olar-a meň ähli zadyma, çagama, öýüme, işime eýe çykyp arkaýyn ýaşamaly. Menem olara zat degmellämi? Maňa şumy berýän maslahatyň eje? Ýok, bolmaz. Wah, jan oglum, bu bolýan zatlaryň bir bähbidi bardyr. Diňle oglum, men saňa bir zat aýtjak. Men hiç haçan seň bilen aýalyň üçin Allajandan ýüregim bilen dileg etmedim. Sebäbi her gezek dileg etjek bolamda dilim baranokdy. Özüň ele al, oglum. Birden ýene derdiň gozgaýmasyn.
Diňle, Ozan, men indi seň kakaň bilen ýaşamak islämok. Özem diňe seň geljegiň gowy bolmak üçin, düşünýäňmi? Seň kakaň haçan gowy bolarka diýip garaşyp ýörjek ýaly, eşidýäňmi? Aglama! Aglama diýýän men saňa! Goý sesiňi! Gapyl indi!
Özüme gelmedik bolsam, gowy bolardy. Şu zatlardan bihabar bolsam bolmaýarmydy? Mundan-a ölenem bolsam gowy bordy. Oglum, seň diýýän zatlaň näme? Şeýtanyň alnyna gitme ahyr, jan balam. Özüň dürsejek bolaý-da, guzym, beýle zatlar diýmek nämä gerek? Men düşünemok. Düşünemok, eje! Näme üçin beýle boldy? Näme üçin? Näme sebäpden men bu ýagdaýa sezewar edildim?
Näme üçin? Wah, oglum, näme boldy?
Oglum! Ozan goý diýýäni naglamaň bes et. Ebru azar bermesine göreňok goýjaga meňzän abaw.
Maňa seret. Eştýäňmi? Lewent daýyň seň aladaňy edýä. Şundan şeýläk seň kakaň Lewent bolar düşnüklimi? Sen her näçe aýak kakyp aglasaňam oň hiç hili peýdasy bolmaz. Ozan! Ozan? Ozan, sen nirä barýaň? Ozan diýýän men saňa. Ozan! Ozan! Miço, olar goýberme! Ozan!
Ozan! Ozan! Ozan, dur diýýän saňa. Miço, hany aýryl şu taýdan. Seň edýäň näme? Ozan!
Bolýar, bolýar, bolýar.
Indi durduk. Ozan!
Bolýa, bolýa.
Tamam. Ýere tabrak bolup urýum. Hä, şeýleräk. Boldy.
Meň oglum gowy bolar şeýle dämi gyzym? Elbetde gowy bolar daýza jan. Alla ýol berse hassamyz derrewjik gutulyp gider. Selbi daýza siz özüňizi gowy duýýaňyzmy? Gowy gowy men tut ýaly hudaýa şükür. Öňki keseliňiz aýrylyşýamy? Hudaýa şükür gowulaşýa. Selbi daýza Meň pikirimçe keseliňizi ogluňyz Tamera aýtsaňyz gowy bolarmyka diýýän. Olam siziň şeýle keseliňiziň bardygyny bilse gowy bolardy. Menem özümi arkaýyn alyp barjak bolýan welin şonda-da gaýgy etmän bolanokda. Men seni edil öz gyzym ýaly görýän Zeýnep. Iki ýyllap meň üçin eliňden gelenini etdiň, Alla ýalkasyn gyzym. Bizä taýýar, gideliň onda. Bar gyzym, bar.
Siz gaýgy edip oturmaň, daýza, bolýamy? Gorkar ýaly hiç zat ýok, ýöne bir azajyk ýadapdyr, bar bolany şol. Siz özüňize agram salmaň, tolgunmajak boluň.
Oglum üçin Ýekeje ogluma näme bähbitli bolsa şony nesip et Allajan.
Gidijä Barmaly ýerini bilýändigi üçin diýseň çalt gidýär. Sebäbi olaň bir maksady bar, adamyň janyny halas etjek bolýarlar. Sen hem barmaly ýeriňi göz ýetiren bolsaň, barjak ýeriňe derrewjik ýetersiň.
Men nirede?
Bolmanda-da özüňize agram salyp ýörseňiz boljagyňyz şudur. Siz näme iki ýyllap şu ýerde ýatanyňyzy eýýäm unutdyňyzmy? Unudarynmy?
Heý, onam bir unudyp bomy? Wah, düşünýän-de lukmanlaryň ýürekleri daş ýaly bolýa diýýärler. Bolmasa maňa ýatlatmalam däl-ä şony. Wah, meni ýatlajak däl-le ol, siziň özüňiz meni ýatlamany mejbur edýäňiz-dä. Aýlanyp-öwrüp ýene-de şu ýere gelesiňiz gelip dur siziň, onsoňam lukmanyň diýenlerinem edeňzok. Wah, men gülenem bolýan welin, meň ýagdaýym. Be görlük däl.
Siz beýle pikir etmäň. Iň kynçylykly ýagdaýlarda-da bize umyt berjek uçgunjyklar bardyr, esasy zat şodur. Tüweleme, ýagdaýlaryňyz-a gowy. Men soňrak ýene aýlanyp giderin. Men size aýdypdym ahyry, serediň kim gelipdir. Ohow, Ozan jan, oglum gel hany. Geleniň gowy bolaýdy oguljygym. Ejeň gelmedimi?
Men sizi bimaza etmäýin.
Diýmek, ejeň gelmändir-dä? Ejeň gelmedi diýsene.
Hökman şu ýere gelendir.
Ýeri bolýa-da, diýmek, kakasynyň ýanynda bolasy gelýä-dä oň. Aý, nätse şeýtsin-le.
Hoş geldiňiz, Ebru, aýdyberiň. Aý, gaty bir hoşam däl daýza. Men mundan beýläk seň daýzaň däl, Ebru. Bolýa da gaty gowy. Şoňa göz ýetirsegem bolýa. Men ozany almaga geldim. Näme ozany diýýäňmi? Ozan bärde däl ahyr nirä gitdi ol? Agtyjagma bir zat bolan bolaýmasyn? Indi näme ederis? Tamer nirde?
Oň ýagdaýy ýaramazlaşdy hassahana girdi.
Bu adam. Indi şu adamyň ýüzüni näme üçin çekmediň?
Bu benim adam men bolmaly la onda.
Benim men
hemme jazadymy elimden alyramy? Indi gaýdybam hiç bir zadyň öňki ýaly bolmajagyny senem bilýäň şeýledämi oglum? Men güler ýüzli oguljygym. Kakaňy nebsiňi agyrtma.
Sen bu ýere näme edip geldiň?
Oglum almaga geldim. O meňem oglum. Siz her näme diýseňizem, oglumy size berip biljek däl. Ozan meň bilen ýaşar, eşitdiňmi? Sen maňa Ozana nädip seretjegiňi aýt-da onda, Tamer. Sen doly gutulýançaňam bir kil gerek bolar. Bolýa diýäýemizede men näme etmeli? Ýene iki ýyllap sen gutularyňa garaşmalymy? Sen şu ýagdaýda bolan bolsaň, menem seni taşlap giden bolsam, gowy bolarmydy? Sende çigit ýaljam wyždan ýok. Görşüň ýaly maňa hiç zadam bolmady Tamer.
Sebäbi men edýän işimi ümtli edýän. Şoň üçinem seňki ýaly derde uçramok. Ýör ozan, düş öňüme. Aýyr eliňi. Içiňde janyň ýok ýaly. Bol çalt. Ýöre diýýän men saňa, ýöre! Beýle etmegiňe ýol bermen bilip goý.
Ýöre diýýän. Meň durmuşymy aw atyp bilmersiňiz. Bu zatlar üçin men seň bilen hasaplaşaryn, Ebru!
Özüňize gaty ezýet çekdirýäňiz, Temer. Bu siz üçin zyýanly ahyry. Size belli bir wagta çenli dälize çykmagy gadagan edýän.
Buyurun. Gelin.
Tamer, bu ne boluş? Nirä şaýlandyňyz? Aklawjy bilen gürleşjek. Özüme gelenime bir hepde boldy. Indi öz işlerimi amala aşyrmaga wagt boldy, biraz gijräge-de galdym. Häzirki etmeli maşyklarymyzy, eger garşy bolmasaňyz, agşama geçiräýeliň. Bolmasa bu günlük hökman hem däl-dä. Aklawjyňyz bilen hökman gürleşmekçi-dä onda, şeýlemi? Hawa, gürleşjek.
Ýene görüşýänçäk. Näme edýän bolsaň et-de şo bigaýrady meň bilen şäriklikden aýyr Metin. Özem meni hassahanadan çykýançam bellisini et. Senden şony etmegi talap edýän. Düşünýän, Tamer. Ýöne bu o diýen aňsat iş däl. Şärik bolaňyzda baglaşan şertnamaňyzy täzeden barlap çykdym. Şertnama laýyklykda iki tarapyňam razyçylygy gerek. Metin.
Seň bu aýdýan zatlaň barysy meň ozaldan bilýän zatlam. Eýdip bezip ugruny tapyp şony razy etjek bol. Men özüm bilmän ýatyrkam kärhanada hökman bir bulaşyklar edendir. Diňe aýalyma eýe çykmak bilen oňandyraýdamok. Bolýa.
Hemme resminamalary serederin. Oňa hakym bar. Wiý! Ýogsa-da sen saglygyň gowumy? Özüňi gowy duýýäňmi indi? Maňa döw çalasy ýok, Emetin. Ýöne sen aýt, aýalym Ewru meň bilen aýrylyşjak diýipdi. Bu mesele barada o seň bilen gürleşdimi?
Hawa, Tamer. Sen ýatyrkaň bir gelib-ä gitdi. Seň bilen aýrylyşmak üçin arza ýazjakdygyny aýtdy. Ýöne men oňkulyp bolmadym.
Duruber wakaly. Men entek oňňunan aýyrşak däl, meň öz maksatlam bar.
Seň edýäniň näme?
Olar meň zatlam ýaly-la. Görüp dursuň-a näme edýänimi. Seň zatlaňyzyň ýaly. Şu güne çenli senden ýadygärlik diýip saklap ýördüm. Ýöne indi seň zatlaň maňa derkar däl.
Sen nädip maňa beý diýip bilýäň, eý, Brut? Men hiç düşünemok. Sen meni hiç haçan söýmänmidiň? Men bolsa sen meni çyn ýürekden söýýämkäň öýdüp beripdirin. Söýýädim.
Sen ýöne köýje bir ulaga-da erk edip bilmän heläkçilige duçar bolýançaň söýýädim. Iki ýyllap özüň bilmän ýatdyň, Tamer, sen ýok diýen ýalylyň. Has beterem haçan özüňe geljekdigiňem belli däldi. Men näme etmeli onsoň? Sen haçan özüňe geläýerkäň diýip garaşyp oturmalymy? Çagaňam agzyňa suw alana döndi, ýagşydan-ýamandan hiç zat gürlänok. Gaty görme. Men dünýä iki gelemok. Şu dünýäde bir hezil edip ýaşaýyn-da.
Onda meňem saňa aýtjak zatlarym bar. Men dirikäm-ä hezret baýnamarsyň. Ikimiz aýrylyşamyzok, düşüniklimi?
Buýran zatlaryňyzdan habaryňyz bar. Aňyrsy bir hepdeden taýýar bolar. Siz arkaýyn boluň, hemmesi diýişiňiz ýaly bolar. Bolýar, sag boluň.
Soň gürleşeris. Soň gürleşeris.
Ne oldu? Hä, näme? Silah çykaryp Ýere çykaraýyryn köýt, gorkduňmy? Sen ony Sen oňa laýyk adam däl. Hiç bir şey Aslynda sen hiç kim ekeniň. Neyse. Ýeri bolýa-da. Men saňa ýekeje bir zat aýtmakçy. Sen ýa ha goş-golamyňy mal öz razylygyň bilen şu ýerden göteril, ýa-da kazyýetiň karary esasynda ili ryswa edip özüm kowaryn. Hiç kimiň ýüzüne seredip bilmez ýaly ederin. Sende utanç-haýa entek galan bolsa, göteril şu ýerden, bigaýrat! Sen hassahanadakaň, men işleri birkemsiz alyp bardym. Seň paýyňam aýryk goýdum. Senden tamada şeýledi. Amanat edilen zatlara nädereje seredýändigiňi gördük. Bu ýere daşdan seretmäge-de zar bolarsyň. Alýo. Näme?
Ýagdaýyň gaty agyrmy?
Men derrew barýan. Eje!
Eje!
Tamer! Saňa käbir aýtjak zatlam bar, oglum. Mundan göni bir ýyl öň men gaty syrkawladym. Kellämiň agyrsyna çydabam bilemokdym. Maňa şonda keselimiň erbetdigini aýdypdylar. Ýöne. Eje! Men ölümden gorkamok, oglum. Hiç haçanam gorkmandym. Allaň huzuryna barýan. Emma sen Seni taşlap gitmek Meni diňle oglum. Senden bir zady haýyşt edýän. Aýdyber ejejan, aýdyber.
Sen diýen zatlaň meň üçin kanun.
Öz durmuşyňy täzeden dikeltmegiňi isleýän. How oglum täzeden bagtly durmuş gurmagyňy isleýän. Başyňa düşen işler saňa zat öwretmedimi näme?
Biderek özüň horlap ýörme oglum.
Bu ýalançda üstüň gama basdyryp ýörme. Gahar-gazaby bir gyra taşlap, Mähri bilen ulaldar ýaly Allajan saňa bir ogul bagyşlapdyr. Özüňe gowy bir ýanýoldaş tap, balam! Ýöne kim ol ýanýoldaş, eje jan? Salyh hökman ýagdaýyňyzyň öwerlikli däldigini aýtdy, daýza. Nähili, özüňizi nähili duýýaňyz?
Eje! Eje! Eje! Eje! Ejejan!

Tekrar Tamam başyň yap. sag olsun. Allah kuwat Allah bersin.
rahmet eylesin. Ýyz ýarasyn.
Allah sag- Allah jan sabyr bersin.
Şu wagt wagtama däl bolýyn. Saňa hökman aýdaýmaly habarlarym bar. Aýalyň seniň bilen aýrylyşjak bolup ýazan arzasyna seretdik. Seň isleýşiň ýaly oň heniz-ä seň bilen aýrylyşmaga haky ýok. Onsoňam aýrylyşmagyň bir topar şerti bar. Şärigiň barada diýen zatlaňam dogry eken. Bir topar emlägi ýoklapdyr. Sen hassa ýatyrkaň, kärhananyň hasabyndan öz hasabyna bir entek pul geçiripdir. Özem ummasyz pul. Gepiň tümmek ýeri, bir aýa ýetip-ýetmän kärhanany seň adyňa geçirip bilýäs.

Bu ýerde arzuw etmek üçin, Beýik Ýaradana bil baglamak üçin, ähli kynçylyklaryň soňunda aýşy-eşretiň bardygyny bilmek üçin örän kän alamat bar. Hiç bir zat meň ýanan ýüregime derman bolup bilmez. Ýekeje gezek ýalňyşdym. Şoň bilenem durmuşym zäher boldy.
Garşy bolmasaň, şo ýalňyşyňy maňa-da aýdaýsaň.
Ejem Ebru bilen durmuş gurmagyma razy däldi. Ejemiň pikiriçe är-aýal bir-birine hem bu dünýede, hem o dünýäde diňe bagt bermeli diýip düşünýärdi. Emma mähriban ejem Ebru ikimiziň hüý-häsiýetimiziň bir-birimize gabat gelmeýänini bilýän eken. Görgüli dogry aýdýan ekeni. Aýalym bilen hiç hili düşünişip bilmedim. Ýaňy bir ylalaşyp başladygym bolyn şol heläkçilik.
Sen ylalaşyp ýaşardym öýdýäňmi? Elbetde ylalaşardyk. Egerde şol heläkçilik bolmadyk bolsa.
Pikir edip gör Tamer. Bolýan zatlaryň hökman bir hikmeti sebäbi bolýa. O nähili? Beýik Ýaradan adamlara dürli sebäpler bilen duýduryşlar berýär. Adamlaryň paýyna bolsa şo duýduryşlara dogry düşünip geljege ynamly ätlemek düşýär. Men iki ýyllap özüm bilmän ýatypdyryn. Ýöne oň näme sebäpden beýle bolanyna aklym çatanok. Käwagtlar dileg dilege gapma-garşy gelýär. Dileg päk ýürekden çynymyz bilen eden isleglerimiz. Ejeň dilegi hemem seň ebruny islemegiň. Bir-birine gapma-garşy gelýär. Ejeň seň hem bu dünýede, hem o dünýede bagtyýar bolmagyň üçin dileg edýär. Sen özüňi dürsäp arkaýyn pikir edip görseň, hemme zada göz ýetirersiň. Siziň nikaňyzyň arkasynda başga maksatlar bar, Tame. Men bu zatlary
göresimem, eşidesimem gelenok. Men diňe durmuşymy yzyna dolamak isleýän. Aýalyma meň bilen aýryşmaga ýol bermen. Kärhanamy Öýümi yzyma aldym. Ýöne durmuşym öňküsi ýaly däl. O zatlar meň durmuşymy gaýtaryp berenok-a. Lebentden ähli zatlary gaňryp almagymam meň göwnüme aram berenok. Hiç zat üýtgemedi. Belki sen özüňi üýtgetmelisiň, Tamer?
Ýok. Aslynda hiç zat üýtgemeli däldi. Men entegem şo hassahanada ölüme garaşyp ýatmalydym. Özüme gelmeli däldim. Maňa nämeleň garaşýandygy, başyma nämeleň geljekdigini bilmedik bolsam gowy bordy.
Tamer! Adamlaň ýüzleri näme üçin ýeňselerinde däl, şony bilýärmiň?
Indi meň hiç zat bilesim gelenok.
Soragyň jogabyny tapaýdyň öýdýän.
Ýalňyşmaýan bolsam, geçen işlere hapa bolup, geljekki durmuşlaryny harap etmedikleri üçin bolaýmasa, onsoňam geçen zatlary göz öňünde tutup, öz ýaşaýyşlaryny düzetmekleri üçinmikä diýýän. Men-ä şeýle pikir edýän. Indiki mesele Beýik Allatagalanyň erk we eradasy bilen Tameriň bu soraga jogap tapjagynda ýa tapmajagynda.

Gyzym. Gyzym, men size bir zat aýdaýjakdym, muny. Siz diňleýän Taýjan, aýdyberiň. Üçekde biriniň-ä aglaýan sesini eşitdim. Meniň-ä o ýere çykmaga gurbatym çatanok. Kyn görmeseňiz, siz bir seredäýiň. Bolýar Taýjan, arkaýyn boluň, men häzir çykyp seredäýerin.

Tamer! Tamer! Dur! Gelme!
Gelme! Golaýlaşma maňa! Bolýa, bolýa, özüň geläý ýonuna! Men bu ýalançy dünýede ýaşarym galmady indi. Wah, men şol heläkçilikde ölen bolsam gowy bolardy. Şol bolman geçen heläkçilikde ölen bolsam gowy bordy. Ýöne men ölüp hem bilmedim. Hawa, ýöne ölmediň, Tamer. Dogry, ölmedim, ýöne durmuşym bulamjar boldy. Ýaman ýerem men hiç zat edebilmedim. Gutardym men. Men başym alyp gitmekden başga çäräm galmady. Aslynda şol heläkçilik meň durmuşda goýberen iň uly ýalňyşymdy. Tamer näme üçin heläkçilige uçramagyňy ýalňyş diýip düşünýäň? Belki şo heläkçilige uçramagyň seň ýazgydyňda bardyr? Belki-de o seň üçin bähbitli bolandyr?
On näçe ýyl bäk witli. Öňki durmuşyňy ýadyňa salyp gör. Belki sen ýalňyşy has öňräk goýberensiň.
Belki-de haklysyn. Belki-de siz dogry aýdýansyňyz. Aslynda men başda ýalňyşan bolaýmasam, nä dogry saýlanan aýal, nä dogry saýlanan iş, bil baglap bolmaýan bir şärik.
Hadi, ýörüň aşak düşeliň. Bir käse gyzgynjak çaý içeliň. Siziň özüňizi dürsemegiňiz gerek.
O nähili bar pullan dynýamyşyň? Sen näme samrap dursuň? Aklawjy hemme resminamalary gözden geçiripdir. Eden işlerimiziň barynyň üsti açylypdyr. Seň näme gözüň körmidi? Nirede bolduň şo wagt? Şunça wagtlap ýygnan pullarymyzdan el üzmelimindi? Aýtdym-a men saňa bar zadyň ussasydyr diýip. Men näme edeýin? Şeýle akmakdygyňy men öň bilmeýän ekenim. Pullary öz adyňa geçiren wagtyň bilinmez ýaly etseň bolmadymy? Men öz adyma geçirjegem bolmadym. Tameriň iki ýyldan soň özüne gelip sagalyp gitjegini men nädip bileýin? Ol-a öler gider, senem, kärhana-da maňa galar diýip pikir etdim. Eý, Hudaý-eý!
Ähli samsyklar gel-gel maňa sata çaýmalymy diýsene. Men haçan arkaýyn ýaşarkam? Ebru, bes et diýýän men saňa! O näme diýip bes etmelimişim? Bes etmämde näme edersiň-ä? Öýden kowjakmy? Bu öý meň öýüm düşündiňmi? Indi bu öý seňki boldumy? Hawa meň öýüm.
Gümüňi çek meň öýümden. Bar zady bulam-bujar etdiň ysnat. Güm bol öýümden. Bu sözleň üçin soň ökünmelä bolarsyň. Ökünmeli bolmazmykam diýýän. Men täzeden adamyma barjak. Sebäbi o sen ýaly başarmajak işlerine burnun sokup ýörenok.
Ýöre senem öz jaýyňa.
Ýadadym seň şo samsyk suratlaňdan. Meň üçin lukmanyň edebiljek kömeginden has köp iş etdiňiz. Meň hakyky durmuşa göz ýetirmegime sebäp bolduňyz.
Men o wagtlar bärik täze gelipdim. Mundan iki ýyl öň. Siz bolsa gymyllaman ýatyrdyňyz. Her kim size adam bolmaz diýerdi. Diňe ejeň bilen ogluň umydyny ýitirenok. A siz nähili pikir edýäňiz?
Men.
Men dileg ederdim. Allatagala ýalbarardym. Näçe dileg etdigimçe-de şonça umydym köpelýärdi. Görgülejeňizem, ogluňyzam ýekeje minudam sizden tamasyny üzenokdylar.
Men henizem oň bu suratlar arkaly näme diýjek bolýanyna hiç düşünip bilemok.
Tamer, meň günäm geç. Men nädip beýle işleri edip bildim? Nädip seni taşlamaga hetdi etdim? Bilýän, men seň göwnüňe degdim. Haýyş edýän, meni bagyşla, Tamer. Ýör, Ozan jan, ikimiz bir hezil oýun oýnaly.
Ebro otur ýeriňden.
Meň günämi geçýäňmi Tamer?
Dur men saňa kömek edeýin. Maňa seň kömegiň derkar däl Ebro.
Men Men näme edýänimi özümem bilemokdym. Pikir edip gör. Oglumyz-a geplänokdy. Senem hassahanada özüň bilmän öli ýaly ýatyrdyň. Şo zatlar sebäpli meň garagym gapyldy. Men gaty ökünýän Tamer. Tamer durmuşymyza täzeden başlaly.
Ebru ejem näme diýipdi bilýämi?
Oglum. Durmuş diýilýän zat haçan iki tarapam bir birini çyn ýürekden söýen mahalynda şowly bolýandyr. Gaýgy gamly günüňde kyn günüňde seň ýanyňa gelmedik adam bilen nädip bagtly bolup biljek.
Esas zat meň heläkçilige uçramagym ýa-da iki ýylläp özüme gelip bilmän ýatmagym däl. Men seň bilen durmuş guramda ýalňyşypdyryn.
Ozan, aýtsana, näme üçin şol adamyň ýüzüni çekmediň? Salyh lukman, mümkin bolsa geläýiň, menem Ozan bilen çeken suratlary hakynda gürleşip otyrdym. Menem görsem bolýarmy? Baý, bu adamyň şadyýan görnäýşini, Durla? Bu adam ýaman üýtgeşik-le. Oň ýüzüni näme üçin çekmediň? Bizem şol adam barada gepleşip otyrdyk-da.
Belkem, oň ýüzi ýeňsesinde ýerleşendir.
Tamer, biziň çagamyzam bar ahyryn.
Lütfen kardiolojiye. Biz karşy Sen bu synagdan geçmediň Ýewro. Indem näme edesiň gelýän bolsa ediber. Saňa rugsat berýän.
Men mundan beýläk seň bilen ýaşaşyp biljek däl.
Eger meň bilen aýrylyşaýsaň, gaýdyp Ozanyň ýüzüni görmäge zar bolarsyň, Tamer.
Siz nädip bildiňiz?
Ozan.
Hawa, bu adamyň ýüzi ýeňsesindedi. Emma şundan soň oňam ýüz bolar.
Ozan. Seň pikiriňçe, oň ýüzi näme üçin ýeňsesinde? Sebäbi ol diňe yzyny görýär. Şo sebäplem beýlekilerden yza galýar. Allaň adamlaryň ýüzüni öňünde ýaradanam nähili gowy zat şeýledäm kaka? Eger diňe geçen durmuşymyzy görüp ýörsek bolmaz-a? Allatagalaň ähli işleriniň bir hikmeti bardyr. Ýör Ozan gideli.
Men kakamyň ýanynda galjak. Ynha indi kakamyňam ýüzi öňünde. Öňüni görmek üçin gözleri bar. Gören zatlaryny aýdyp bermek üçin agzam bar. Aýdylanlary eşitmek üçin gulaklaram bar.
Görşüň ýaly ähli zadyň soňy haýyr bilen gutardy. Allatagalla örän merhemetlidir. Bir bendesiniň eden ýalňyşyny diýseň gizlin syrly wakalar bilen düzeder we ýola goýar. Sebäbi goýberilýän ähli ýalňyşlyklar ýa-da hatalar Allanyň eradasy bilen bolýandyr. Bendesine bolsa diňe eden ýalňyşyna düşünmek hemem toba etmek galýar.
Sag boluň. Sag boluň. Sag boluň.